My love, ke a leboga ge o dumetše go tla mo roomong yaka. So o ka thabela eng sa go nwa? Lulu, wa tseba nna tabe ya gore re kgauswi le room ya Mantwa ga e ntshware gabotse, gape a ka tsena ka mo anytime. Maja, ke lokhile lebati. Ga e kgonagale gore manto a ka itahlela ka mooki. So, o re o ka thabela eng sa go nwa?
Lulu, o ka re o thoma go ba comfortable ka mo relationshiping. O ka re o thoma go lebala gore o side chick ya ka. Ke nagana gore ke dirile mistake ka go tla ka mo. Maja, Kgane o nyaka go reng? Kgane Flomo ga o bone gore nna ke a leka gore ke go thabiše? Mpotše mo, ke eng se e le gore manto a o ne a setse se special se e le gore nna ga ke na sona?

ke mang bjale batho ba ba lapiša wa tseba rantsu bjale o nyaka eng mo o mongana wa njani wena rantsu we ge o na le taba o bolele ke nyako ba busy nna

A o kahle for ma ntwa? Sesi we, ke rile ga o na maja ka mo roomong ye ya ka. O ka na wa tsena wa checka.
Maja o boile mo, ne nko mpotše mo. Pholone ya ka o lle man. Mother, I'm going through a lot, wena ka mo mpotša ka dipholone. Monna, taba tšeo tša marato a ke di tsene, ke re o mpotše mo, palone ya ka e lle ke ne ke mane, nako mane. Come on, mata man, ka gore re ngathile e nnyane. Monna, o se ka mpotša gore o ngwathile e thoko, monna, bona ke nyako ke tshwara tša ona tša ka, monna. Ka mo tlogela go bušwa ke dijo, man, dijo ke tšhila tša meno. Masha, wena a ke nyako tshwana le wona ka lifase, mfetso, e nko o tuele tša ona tša ka, o re tuele, a ke wena o zilile blessa ya bannyana, o ja tšhelete wa go fa bannyana.

Eish monna ka mo go bolela nnete ke rata mantwa go feta lulu basetsana ba go tshwana le bo lulu ga ba shapo e no bona nto ye ya e dirago best friend ya gagwe wa ona mfeto nna ke bang ke tšhaba go boja mara ntho e diano a lulu a ke e rate
monna gape nna ngwana yola a se gore ke a mo rata ke no ba ke išitse ke last mola ga gagwe gape ngwanola ke e mmotse ka mo ke a tseba gore lulu o a fisa mfanaka ke a tseba e mone o ra jwang gore wa fiša mone e seng gore o nyaka lulu mone ke wena mona o gore bona ga o nyaka basadi ba kae o nyaka o xa kae mona e nge o re siele le borena mona re nyaka di-girlfriend mo a ah, jale ka moka re tlo mpora ke rate mekgwa ya gago nna ke re a ona motho wa motho motlhoko wa modimo e le lo lena ke a monyaka ee monna ka moskwante ka tumelo mona nna wena ke lefront ao ke mmantwa e le lo le ena re kgamonyaka re ya mojia

ee wa tseba ke be ke tenegile ge majaro wa tsamaya ke sa nyake a tsamaya mara no gona ke a mo leboga ge nke be se tlela sela ba re ke rantsi wa re kry-ile ka mo mara ne ro explaina ra reng tsena lebati le bulegile mogwera gape o buile ka pele wa nkwa nna ne ke re ganne e butlobo ya monday a ke buile ka lebaka la mama e be a swanetse gore a e legong so bommago ba dumetse go o fa tšheletela o itse a re tlo mpha yona ka mantaga okay chomi ya ka ya tlhogo ya kgomo
wa tseba my friend ke gopotse boyfriend yaka oo oh, o ra majaola wa gago o mosexy ee ke bolela ka maja wa tseba lerato la ka le maja ke la nnete lulu motho yola ke re wa nrata a ke tshepe gore a ka tsogang kwišitše bohloko Ya ne ene o bonala le boyfriend ya go se cheat wa tsaya le nna sometimes ke a duma gore nke be ke na le boyfriend ya go tshwana le ena wa tseba ke re lebile be ke re ke ya mo etela ka kwa ba re batswadi ba gago ba mothef so ko mmona ka moswana ya o tla mmona tomorrow mantwa wa tseba o tlile ka nako e wrong ne ntse ke le busy ke itokišetša go ya mola library Oh, o nyaka go practicer mmets a kere? Ya, gape re a ngwala ka Monday.
E re nna ke rumung, e be ke tloya le wene kwa library go no bo gora ke kgone go studiša kwa ntshe. Ga ona bothata my friend, re tla bonana tomorrow.

mantwa o boye kwa tlisa ka šelo yini ah lulu ya library so be ke sa nyake go mo šitiša why e nga vakeli maja maja a gona rumong ya gagwe maja e le resi ya yena nongobane a rena kamo leswi ya a ne a xava xinkwa
okay e re ke mo text gone jwale ke mmotse gore ke tla rumong ya gagwe
ke sa tswa go receive text from mantwa o re o tla mo roomong yaka wa tseba gore ebe ke mogopotse ebile ke fela pelo ya go mmona ke mang ya kokotang mo lebateng motho wa modimo ke atla ke sa kaka
e re ke emele maja a tla bule lebadile ke tle ke mmethe ka surprise
ah lulu o nyaka eng mo reseng ya bomaja le gona wa o eme lebating la room ya maja